nĩ ũndũ wa mwana witũ worĩire kũrĩa Saudia, kahinda ka mĩaka mũgwanja, tũtamenyaga mwana athire nakũ, mwana ũtaiguĩkaga, na ũndũ ũcio nĩ ũkoretwo wĩ thĩna mũno he mami wao, ũndũ wanakinya handũ nginya akahana ta angĩnyitwo nĩ depression, ũndũ wanatuĩka nginya akorwo akĩrwara, tondũ ti ũndũ mũhũthũ gũkorwo mwana athiĩte oro ũguo, na ndaiguĩkaga nginya mũgambo, ndamenyekaga athire nakũ. ndũrĩ ũndũ angĩhota kuoneka, na nĩkĩo tũkĩte haha nĩgetha tũrore ũrĩa tũngĩteithania ũhoro wa gũkinyĩra kĩhoto kĩa mwana ũyũ, tondũ ona ũrĩa watwarithirie mwana ũyũ ageria kũrio, ndaheanaga ndeto njega. Koguo nĩ ngwenda twaranĩrie na mami wao nĩgetha atwĩre ũrĩa gwathire. Ũhoro waku? Mwega mũno. He mwĩroreri marĩtwa maku. Marĩtwa makwa njĩtagwo Gracia Nyathika, wa mũthuri mũtigairĩ wĩtagwo Kamau wa Gathiri. Gwitũ nĩ kũrĩa Karua, Karua ka Mũrĩmo Kĩrienĩ, handũ hetagwo Gĩthima. Niĩ nĩ niĩ mami wa Wanjikũ, Lilian Wanjikũ. Wanjikũ nĩ athire Saudi Arabia mĩaka mũgwanja mĩthiru, mĩaka mũgwanja na mĩeri nĩyo ĩrathiĩ gũthira. Wanjikũ ndĩmũcarĩtie njĩra ciothe wanjikũ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ndĩrona kwĩna njĩra. Gũtirĩ handũ itarĩ ndageria ndirĩ ũndũ ndona ndĩrona ndona njĩra mĩaka ĩyo mũgwanja. Gwathire atĩa nĩgetha akorwo nĩaumagara nĩauma bũrũri wa Kenya? Wanjikũ nĩgetha aumagare wanjikũ nĩakoretwo agĩthomithia.

mwana ũyũ arĩ na mĩeri ĩtandatũ rĩ, nĩ ndĩrona arĩ na mĩeri ĩtano, rĩu January rĩ, nĩwe ndikotire gĩko gĩkĩ, rĩu ngĩkũmĩra January ĩno rĩ, ngakĩona twakwa twaũ kana gĩgũkĩndũgamĩrĩra, kwanjia January nĩwe wandugamĩire, akĩrwo maũndũ mothe nĩ arabangĩrwo nĩ mũtumia ũyũ witũ Mary Wanjirũ, kana Mbĩti, makĩmũ agĩtuĩka nĩ egũthiĩ, nĩ akĩbangire akĩona akĩrwo atĩ kwĩ wĩra. mwega, atĩ kũu nĩ kwandĩkanagwo mawĩra ma mĩkawa, maũndũ ta mau. Mũtumia ũyũ no warĩhire maũndũ mothe, nginya ona Wanjikũ ndarĩ birth certificate, ndarĩ kĩ, maũndũ mothe nĩ mũtumia wĩtagwo nyina wa Kamau wamũrĩhĩire. Mũtumia ũyũ nũũ? Mũtumia ũyũ Nĩ yaikĩtio nĩ Mike Kazi. Mhm. Kuo no no- aha. Ĩ, Yaikĩtio nĩ Mike Kazi. Mhm. Nĩwe wamũtwarire. Mhm. Ĩ, amũtwarire akoragwo agent agent ya- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ ama- nĩ- nĩ- nĩ gũtwara matwaranaga andũ na nja kana gwathire atĩ nĩgetha akorwo nĩ a- nĩ ekũmũtwara Mũtumia ũyũ aigaga nĩ agent. No agent wake rĩ, Mm. ndũkĩmenya kana nĩ agent wa nyũmba kana nĩkĩ to ndarĩ obici yake, obici cia arĩa tũngiuga nĩ nĩkuo ĩno nĩ obici yake ũrĩa twaranagĩria. Mm. Ĩĩ. Mhm. Ĩĩ. Rĩu nĩwe maririe na Wanjikũ. Nĩwe maririe na Wanjikũ, na atumia angĩ marĩ erĩ. Mm. Ũ- Ũmwe nĩ athire agĩ ũrĩa wathiĩte mbere ya Wanjikũ, ũrĩa mathire na Wanjikũ mũthenya ũcio ũmwe-rĩ, Mm. nĩ athire Na makinya Saudi Arabia rĩ, Mm. ũcio akĩiga nĩorire kũrĩa andĩkĩtwo. Mm. Ũcio nĩorire kũu. Mm. Atũrĩte ona ũmũthĩ Saudi Arabia nĩaragia. Mm. Nake ũngĩ warĩ wa kerĩ rĩ, Mm. athiĩ rĩ, arĩ mũkũrũ akĩremwo nĩ rĩera rĩa kũu Mm. agĩcoka. No Wanjikũ ndarĩ aria. Mm. Ndarĩ acoka, ndarĩ ndaiguĩkanaga nĩ kwaria. Na rĩu rĩ, nĩgetha matuĩke nĩ mabanga ũhoro wa gũthiĩ rĩ, Eh, we nĩwa nĩmakũ involve aga ndeto-inĩ ĩyo ya gũthiĩ kana nĩwamenyaga nginya ongorwo he indo macainaga nĩgetha gũtuĩke rĩngĩ contract -inĩ magĩcainana contract ya ihinda rĩigana ũna, nĩnjiguaga kũndũ nĩmacainanagĩra mĩaka ĩrĩ, nĩ harĩ na ũndũ ta ũcio? Aca niĩ ndirĩ kĩndũ ndaneirwo atĩ nĩngũcaina, Mm. hatirĩ kĩndũ ona kĩ, Mm. tondũ niĩ kĩrĩa Wanjikũ okire akĩnjĩtia, Mm. okire akĩnjĩra ndĩrenda kĩbandĩ gĩaku, Mm. na kĩbandĩ kĩa baba wao Mhm. niĩ ngĩmũnengera Mm. rĩrĩa atwarĩire mũtumia ũcio rĩ Mm. nĩguo rĩrĩa arorire kĩbandĩ gĩakwa akĩona njĩtagwo nyathĩka wainainarĩ Mhm. nĩguo amũririe kawĩ mũi- tondũ ndamũĩ Mm. kawĩ wa wanjie tondũ wetwa wa nyathĩka wa wainainarĩ Mm. kawĩ waũ Mm. nĩguo akĩmwĩria hau nĩwamũmenyeire nĩ wa nĩ wa nyathĩka Mhm. na agĩtuĩka nĩ kĩu nokĩo niĩ nda- ndaneanĩte Mm. gũtirĩ handũ ndacainire Mm. ona harĩ hatirĩ agreement muonire iria naca tiga nginya Mm. ĩĩ. Hĩ, rĩu wanjikũ agĩkinya rĩu nĩ mũthenya wa gũgĩthiĩ wanjikũ nĩ akinywo nĩ gũthiĩ Mhm, nĩ moko mumagaria umagaririe tondũ ndarĩ mũnogu ndarĩ na nda ya Mhm. kara mboni gakwa Mm. Tiga ndarĩ mũtũri, koguo ndi handũ ndamumagaririe. No nĩmwamenyire nĩmwamenyire rĩrĩa athiaga? Ndamũkinyia o hau bara matuka-inĩ, Mm. na ngĩthiĩ, Mm. nake a- na ngĩthiĩ kwa mũtumia ũcio. Mm. Mũtumia ũcio nĩwe wamũtwarire, Mm. gwa- nĩwe wathiaga nake gwake. Mm. amũtwara-rĩ wanjikũ nĩ anjĩrire a- a- akinya airport-rĩ nĩ ahũrire na namba yake raini yake Mm. tondũ nĩ agĩte na thimũ yake na raini yake ya Safaricom. Akĩnjĩra nĩ makinya airport na mena mwanake wa mũtumia ũcio, mbere itũ etagwo Nginyo, na mwanake ũngĩ warĩ driver ya mũtumia ũcio etagwo Mũngai. Rĩu rĩ, athiĩ kũrĩa rĩ, nĩ mwa communicate ire, nĩ akwĩrire nĩ akinya? Nĩ aikarire mũno angĩkanjĩra nĩ akinya, nĩ aninire o hakuhĩ mweri. Aikanjĩra nĩ akinya. O akinya ndahũrire. Wamenyithire imi. Ndahũrire imi ndĩtu nĩ akinya. Ĩ mũtumia ũyũ nĩ akwĩrire Wanjikũ nĩ akinya? Aca ndanjĩrire. Mm. Aca. Mhm. Nĩ akinya hakuhĩ mothe akikanjĩra nĩ akinya. Mm. Kũhũra kũrĩa ahũrire ahũrire baba wao. E bara-inĩ. Mhm. Baba wao agĩthiĩ wĩra. Mm. Akĩmwĩra ĩhĩ ndĩo nĩ kĩndũ mweri wa ĩrĩ ũkĩanjia. Mm. Ũgĩũka gũthira. Akĩmwĩra ĩhĩ baba ĩ

nĩokire akĩnjũria atĩrĩrĩ, mũtumia ũyũ-rĩ, nĩũrĩ namba yake? Ngĩmwĩra ĩĩ nĩndĩ namba yake. Nĩamũhũrĩire. Ahũrĩra mũtumia ũcio-rĩ, nĩmaririe, akĩmwĩra niĩ ndĩrenda mwana wakwa acoke na gũkũ. Mũtumia ũcio amũhũrĩra, baba wao ndaninire kiumia, nĩguo agĩire na accident agĩkua. Baba wao? Ĩĩ. Rĩu rĩ, ath- Wanjikũ athire mwaka ũrĩkũ? athite 2012 2012. February February koguo nĩ yarĩ 2012 Eh, na kĩ- after mweri ũmwe nĩguo ahũrire thimũ makĩaria na baba wao. ĩĩ o kũmwĩra tu Kĩmwĩra na- kũndũ na gũkũ ihe- ti kwega. ĩĩ na tondũ mara- a- nĩ ta marĩ ma- nĩ ta maragia marĩ erĩ Hĩndĩ ĩyo ara- mararia na baba wanyu Ĩĩ. nĩ harĩ na mũndũ ũngĩ hau nĩ taragia marĩ na mũndũ ũngĩ ũrĩa baba wao anjĩraga Mm. tondũ amũria twakoro twakoro oh akĩra baba wanyu nĩ twakorwo makĩra na rĩu amũgĩkorwo mũkĩa mũkĩ- mũtathi mũhi mũkĩiyĩte Mm. makĩana twakoro Mm, no ndatinda makĩti ndari agĩtinia thimũ mm, Eh, matiacoke kwarĩra baba wao rĩngĩ ĩyo nĩ thimũ ĩrĩa marĩtie na baba wao mm. Eh,

Mm. na rĩu kuma hĩndĩ ĩyo rĩ hatirĩ na communication ĩngĩ ĩrĩa yacoka kuonekana ya wanjikũ wao rĩu nĩ tondũ mbere ĩyo thiathiĩte kwĩ mũtumia ũcio ka- mũndũ- mũtu- mwaria na baba wao rĩ Mm. niĩ ndahũrĩire mũtumia ũcio thimũ Mm. ngĩmũria nyina wa kamau Mm. ĩndĩ no rĩu nĩ- kwĩna macakaya Mm. ngĩmũhũrĩra ngĩmũria nyina wa kamau wa baba wa wanjikũ no aiguire nĩ arakuire Mm. Na Wanjikũ gwathire atĩa? Anjokeire akĩnjĩra atĩrĩrĩ, hmm. Nyathĩka, ũtũrĩte na mwana ũcio waku ndũĩ nĩ mũgũrũki. Ũguo onaga ainamĩte-rĩ, nduonaga nĩ mũgũrũki? Nduonaga nĩ mũgũrũki? Niĩ ndakiria ndiamwarire, ndiamwĩrĩire ũndũ ũngĩ, niĩ ngĩkira. Hmm. Tũgĩthikana, twathikana ngĩmenya niĩ ndikũrakara. nĩndathiĩ na kaha na harambĩ ndendaga gwĩtana, ngĩthiĩ o gwake na ngĩmwĩta. Ndathiĩ gwake twathiĩ na sister ya ya Wanjikũ, tũkĩmũkora, nĩguo twa twanjia kwaria nake-rĩ, nĩguo ndakĩmũrie Wanjikũ gwathire atĩa. Nĩguo anjĩrire ĩhĩ eria ĩhĩ ngĩhũrĩre agent ũkoragwo nakũrĩa Saudi Arabia ĩ, ũrĩa ndĩmũneaga andũ mathiĩ nakũu Saudi Arabia, nĩ amũhũrĩire. Agent ũyũ rĩ, nĩguo maririe na Waithĩra, sister ya Wanjikũ, ũrĩa macokanĩte na Wanjikũ. Akĩmwĩra ĩhĩ, Wanjikũ e safe na nĩ mũkwaria nake na nĩ ekũhũra. agĩtwĩra mweterere within week ĩmwe rĩ hĩndĩ ĩyo nĩ April Wa 2012. ya 2012 Mhm. wanjikũ nĩ ahũrire Mhm. nahũrire kĩndũ thaa ithatũ cia ũtukũ ndaitĩta ngirikani mũthenya ũkorwo nĩ April akĩhũra thimũ ahũra thimũ ngĩmũria wanjikũ kũu ũrĩrĩ kũhana atĩa na ũkoragwo kũ akĩnjĩra ngoro Goliathi, ngiuma kũu wandĩkĩirwo tondũ wandĩkĩirwo twana kana wandĩkĩirwo andũ agima, akĩnjĩra gũkorwo na andũ agima, ngĩkĩmũria hihi nĩũkĩ baba wanyu nĩagĩire na accident, nĩtwarire nake mũno nginya thimũ ĩrĩa arĩ nayo ya mbere rĩ ĩkĩrengeka, akĩoya ĩngĩ, akĩnjĩra nĩarenda kwaria na ciana ciao, aya marĩ anini, akĩaria nao mũno. na ngĩkĩmwĩra rĩu ũkĩmenye we nĩwe maũndũ mothe tondũ baba wanyu nĩ e- nĩ mũrwa Ndia- ndiahotire kũmumbũrĩra biũ biũ kana baba wao nĩ akuĩte ndamwĩria in coma Mhm. wanjikũ nĩ twaikarire ahũra hĩndĩ ĩyo tũikaikara ningĩ kamu- ta wiki ta igĩrĩ thiru rĩngĩ cirake ndĩmũhũrĩre rĩngĩ na namba irĩkũ Mm. na namba iria ngĩmũhũrĩra ĩkĩrwo nĩ mũtumia. Ĩkĩrwo nĩ mũtumia rĩ, ngĩmwĩra ndĩrenda kwaria na Lilian. Nĩ aririe, Wanjikũ nĩ anjarĩirie. Akĩnjĩra hihi, ngĩmũria rĩu tondũ mĩeri ĩtatũ makĩria mĩeri ĩtatũ nĩ mĩkinyu rĩ, kaĩ ũtagĩtũmaga ona mbeca kana kĩ? Akĩnjĩra maigaga matirĩ gũtũma, atĩ no nyina wa Kamau aririe. Kuma hĩndĩ ĩyo ndarĩ acoka kwaria rĩngĩ, erigwo kwaria ĩ kuũ. Koguo communication no hĩndĩ ĩyo 2012. No 2012 April. Ya mũico yarĩ April. Koguo ndamenyire baba wao nĩ ekire atĩa, nĩ athire. Aca ndiĩ ndamwĩrĩte e in coma tondũ ndathura kũmũthitũra.

nĩ kũrĩa ĩrĩaga mbeca na ndĩkwaria Mm. na ndĩũ ndĩkuga Mm. Ĩrĩa- no ũrigwa arengeka o rĩmwe Mm. Ĩĩ. no mũndũ ũkĩtaguo na ingĩkũhe wae warie nayo rĩ Mm. nĩ kũ- megũkwarĩria ndahũra nĩ kuoyo nĩ kuoyo Mm. na maiga matiwĩ ririani no we yaku no niĩ matikuoyo yakwa ndĩ kuoyo Mm. no nĩ kũrĩa mbeca ciothe ona ingĩkĩra ngiri koguo nĩ moĩ namba yaku nĩ nĩ mamĩoe. mamĩũĩ ona ingĩkĩra ngiri Ndĩ- ng'ima ndĩ. no ta rĩu niĩ ingĩmĩoya nĩ- Nĩkũhũ- nĩ mekuoya ĩĩ, na maiga matiwĩ huĩ ciriani Eh, Eh, no niĩ ingĩhũra yakwa nĩ kũrĩa kũrĩa mbeca mm. Eh, rĩu rĩ ah, mũtumia ũyũ wa mũtwarire rĩ eh, nĩ- nĩ- mwacoki- nĩ wakorirwo rĩu ũkĩmũkinyĩra ũkĩ- ũhoro- ũkĩmenya ũhoro wa mũirĩtu ũyũ nĩ ũrakĩenda kũmuona na nĩ akiugĩte kũrĩa arĩ gũtiramũkenia mũtumia ũndũ ndahĩndĩ twathiĩ twathiĩ kũmwĩtĩra harambĩ rĩ Mm. naigua nĩ etĩkĩrire na agĩ- na akiuga agenti nĩekũ- nĩekwa- nĩe- nĩekũkinyĩra na wanjikũ arie Mm. na wanjikũ akĩaria Mm. no thutha ũcio rĩ Mm. twamũkinyĩra rĩ aigire ndangĩhota agĩtũ thirikari no ĩngĩhota aigire no thirikari ĩngĩhota na kũremwo nĩkĩ na nĩwe wanjikũ na ithe ndaigĩte mũndũ ũrĩa ũngĩhota kũmũruta kũu nowe nowe na we rĩu ningĩ iga ndangĩhota aigire atĩ ndangĩhota tondũ nĩ twageretie gũthiĩ kũndũ kũingĩ, tondũ ndathire ndarwara mũhera tondũ ũndũ ũcio nĩ wathiire ũkĩngia mũno, ngarwara nĩ gũtarania, ndĩ ndigĩirwo mwana mũnini wa kahĩĩ wa mĩeri ĩtandatũ, ndĩna gakwa kanini, ngĩthiĩ ngĩkĩmũ agĩkorwo ndandua wa kũrwara rĩ na ndiagĩkorwo nĩ my sister na my cousin ũngĩ, akĩũria ũrĩa nyina wa Kamau. waigire atĩ ũhoro wa wa wanjikũ na mamu wao nĩ mũrwaru biũ biũ biũ ndarĩ ũndũ angĩhota ndaigire ona niĩ nĩ njũĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ya nĩrĩ wanjikũ arĩ na mĩaka ĩrĩ Mm. akiuga ona niĩ nĩ njũĩ contract ya wanjikũ nĩ thiru ĩ yathira nĩ mũtumia ũcio ĩĩ Mm. nĩ mĩthirĩ thiru ĩ Mm. no he mũtumia mũtumia wa kamau wakwa rĩ arutaga wĩra kwa foreign affairs Mm. nĩ ekũhanganĩra na ũndũ na wĩra na na na na ũhoro ũcio Mm. nĩguo acokire rĩu athiĩ akorwo rĩngĩ ningĩ akiuga we inde tondũ ndehotana nayo. Mm. Eh, rĩu rĩ nĩ ũgũcoka ũkĩambĩrĩria gũkĩetha gwa gwa thirikari tondũ nĩ gwakĩrema kwĩ mũtumia ũyũ Nĩ ndakinyire ikinya rĩa mbere Mhm, ngĩthiĩ kũrĩa Ngingiri police station mhm. ngĩriboti na ngĩheo OB number. Ndaheo OB namba ngĩkĩa ingĩkinyĩra mbere tondũ nderirwo ũndũ ũcio no nyambire gũthiĩ borithi okorwo nĩ police case tondũ ĩyo nĩ human trafficking tondũ guo ndathiĩ kũrĩa kwa foreign affairs nderirwo atĩ no nyambire kũ report nĩgetha mũtumia ũcio akinyĩrwo. Ndathiĩ ndaheo OB namba rĩ na nda report rĩ, harĩa ndakorire reception rĩ moya ĩra OB namba yakwa rĩ, makĩnjĩra nyandĩke marũa ma ũrĩa ndĩrenda Foreign Affairs ĩndeithie. Niĩ nda draft ire marũa ngĩandĩka ngĩkiuga ũrĩa ndĩrenda na marũa mau nĩmo ndaheirwo, ndandĩkĩirwo nginya OB namba. makĩnjĩra nĩ megwĩta Mary, ũyũ nyina wa Kamau, nĩgetha akĩmere nĩkĩ. Nĩ metire nyina wa Kamau, na nyina wa Kamau oka tondũ atigire ndĩ mũrwaru mũno rĩ, okire akĩũria nũ ũcio ũracaria Lilian na aciari a Lilian nĩ makuire. Nĩ nyina wa Kamau. Ũrĩa wamũtwarĩte? Ĩĩ. Aigaga atĩ. Augire aciari ake nĩ makuire? Nĩ makuire. Nĩguo nderire madam ũrĩa warĩ hau reception ngĩmwĩra niĩ nĩ niĩ mamu wa Lilian, mũndũ ũkuĩte nĩ baba wao na ndarĩ nginya na death ya baba wao. Ngĩmwĩra ithuĩ tũtiũĩ ĩyo nĩyo death ya baba wao no niĩ nĩ niĩ mamu wa Lilian. Rĩu ndakinya kũu makĩnjĩra ĩhĩ no ũndũ ũcio no ũteithio nĩ DCIA, thiĩ kwĩ o kũu ũcarie wabici ya DCIA. nĩo mangĩgũteithia, nũũ ũngĩgũteithia? Ndacokire ngĩthiĩ ngĩrwo Abishai akorwo kuo rũcinĩ rwa tene rwa thinacara nginya thaa igĩrĩ. Ndathiĩ ngĩkora DCI. DCI twathiĩ nake akĩnjĩra rĩu niĩ ndiũĩ ũndũ ingĩhota, Foreign Affairs nĩyo ĩngĩhota. Makĩnjĩra thiĩ Foreign Affairs wĩre director akwandĩkĩre marũa ma ũrĩa ũrĩa Foreign Affairs ĩrenda twĩke na Mary Wanjĩrũ. ngora director akĩandĩka marũa njetereire atĩ nĩ ekũne, akĩnjĩra marũa ndingĩkua, nĩ agatwara kwĩ DCI. Thiĩ ngarore kwĩ DCI. Ndathiĩ kwĩ DCI akĩnjĩra, ndathiĩ anjĩraga marũa ti makinyu ti makinyu, nginya niĩ ngĩnoga. Ũhoro wa Foreign Affairs ũkĩrema. ngĩoya ikinya rĩa gũthiĩ kwa women rep warĩ kuo boma nyokabi nyokabi wa gatheca ndathiĩ kuo rĩ makĩnjĩtia mbica makĩnjĩtia namba icio kũu guothe ndahang'ĩte mhm, nao maki- makĩnji matiandeithirie mhm, ngĩthiĩ gwa koine kwa mũmbunge wa wa gwitũ mhm, wa Koinange. Koinange. wa Kainange Mhm, ngĩtwarwo nake mabica

ndathiire kwa mũiguithania nĩkuo ndarigirie Mm. tũgĩthiĩ njuma ĩmwe na tũkĩ hostel Mm. twathiĩ njuma ĩmwe tũkĩrwo tũtiarĩkirie s- s- s- ũhoro ũcio Mm. tũgĩthiĩ s- tũ- tũkĩrwo njuma ĩno ĩngĩ ya forete rĩ Mm. nĩyo tũgũthiĩ twatĩririo kwĩ friday hwainĩ Mm. tũkĩrwo tũtikanathiĩ ona hĩndĩ ĩyo ndarĩ- ngĩrwo kuma hĩndĩ ĩyo ndarĩacoka gwitũ ĩtarĩki Mm. rĩu akiuga atĩ rĩu acoke agĩtũmana akiuga hĩndĩ ĩrĩa akai- akaingĩra gĩtĩ-inĩ rĩ Mm. nĩ agatũteithia Mm. rĩu hĩndĩ ya nĩguo aikarire agĩcoka agĩtũtũmĩra airĩ- atumia airĩtu marĩ erĩ gathoni wa mũico o- o- Ĩĩ, gathoni. gathoni Mm. agĩtũtũmĩra mũirĩtu wetagwo Grace na ũngĩ wetagwo Winnie Mm. Atu- a- nĩguo matwatindĩkana nĩguo nda- ndamũria tondũ ndakĩmahete namba cia- ciao cia thimũ rĩ Mm.

rĩu ũgĩkinya mũico niĩ ngĩkinya mũico tondũ kuu to mũico tondũ ithiĩte nginya kwa kwa kwa kwa, kwa mnyonge kwa ombudsman Mm. nĩ nyambĩte nĩ thiĩte maita mana nĩ ndĩ na marũa maita mana rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ na rĩa kana Mm. niĩ onakuo ngirathiĩ rĩ ngĩona ndirĩ ũndũ ndĩrateithĩka kwa ombudsman Mm.

kana hihi rĩ tondũ ona hĩndĩ ĩyo mwarĩ mũiguithania rĩ Eh, tondũ nĩ ndamũthikagĩrĩria rĩ nĩ ndaiguĩte ta gũkũgĩa njĩra hĩndĩ ĩyo kwarĩ na gathoni wa mũgĩcomba rĩ nĩgetha mwĩrwo story ĩno ĩtuĩke nĩ ĩgacokerwo Saturday ĩno ĩngĩ rĩ all of a sudden ningĩ Saturday ngĩmũthikĩrĩria ndiamũiguire rĩ ndikare atĩ gwacokire gũgĩthiĩ tondũ kana hihi mũndũ ũrĩa Mũtumia ũrĩa nĩ akinyagĩra ndeto ĩno ĩkaga njĩra, akamĩagithia njĩra. Niĩ no ndige tondũ ta rĩu he hĩndĩ twathiaga, twaima gwa gwa Gathoni rĩ, twĩ na my cousin ũngĩ wĩtagwo Jimmy G rĩ, nĩ twerĩtwo tũcoke, he thimũ ndahũrĩirwo twaima kwa mũiguithania, ngĩhũrĩrwo ngĩrio ngĩrwo nĩ we Nyathĩka. nĩwendekana kwa foreign affairs Mm. nĩtwathire twĩna jiniji na tũgĩthiĩ na mũiru wakwa Mm. twathiĩ twaingĩ twakinya nge- ũcio Gen- Gen Z ndoĩ kwa foreign affairs nĩndamatwaraga gũtirĩ woĩ Mm. no na twathire twakinya hara mũndũ atigaga ibandĩ rĩ Mm. twambire tũgĩthitũrwo twĩ kwa foreign affairs tũrĩ atatũ mwathitũrĩrwo kĩnyigĩ twathitũrwo tondũ twaingĩra niĩ ndarĩ na kĩgoti kĩarĩhana atarĩ maruni. Nĩ twambirie kũbotio tũkĩrwo atĩ we wĩna kĩgoti kĩa maruni amba imũcoke, anga we amba ũcoke atĩa. Tũkĩamba tũgĩtuĩka stranded tondũ tuonekeire kũnene atĩ tũramba kwĩrwo we coka, we ndũgũthiĩ. Rĩu ona twaingĩrire kwa foreign affairs tũtiateithĩkire tondũ twambire twathitwo wa ũyũ ndekũingĩra. Rĩrĩa twathire tũgĩkiuga ona tũkĩenda na nũ ũhũrire thimũ rĩ, tũkiuga nĩ. director ũrĩa warĩ kuo mwerũ rĩ, Mm. ũrĩa warĩ wa mbere nya- anyonirie na aimĩte rĩu hakagĩa director ũngĩ rĩ, Mm. agĩtwĩra nĩekũhang'a nĩegũcoka nĩegũtwĩta rĩ, Mm. ona njĩra rĩ, ndacokire gũtwĩta na twaimire twaimire nja twanjia gũthiĩ, mũmbunge wa gwitũ nĩahũrĩire Jane G Koinange rĩu. Koinange. Mm.

ngeragwo atĩ anga niĩ ndigathiĩ, ngerwo mũiru wakwa ambe acoke, niĩ nyingĩre ndĩ wiki ndona nginya ka mbica gakwa me hatĩka-inĩ. Na nderagwo mũtumia ũyũ wamũtwarire nĩ athiĩ nĩ akũrumaga, nĩ akũingataga agakũruma. Nĩ ndendaga kũnyona, niĩ ndingĩmũkuhĩrĩria ndĩ wiki. Ndendaga gũkuona? Aca. Na nĩkĩ? Na nĩ aramenya nĩ mwana waku ũrenda? Aiga ndĩ mũgũrũkie na naniĩ. na rĩu rĩ Mm. tamba ũheane namba yaku tamba ũhe mũthikĩrĩria namba yaku ĩ tondũ gũkũ kwa danjiki nĩ gũkoragwo nĩ gũtũmagwo nginya araika ũheane namba yaku thayũ Namba yakwa mũthikĩrĩria nĩ 0723 356 569. 0723 356 569. Ĩyo nĩyo namba yakwa mũthikĩrĩria. Ĩ we ũngĩhutio nĩ rũgano kana ũngĩkorwo wĩ na njĩra o yothe, ĩyo nĩyo namba ya madam ũyũ. Rĩu rĩ, nĩ ndaiguaga atĩrĩrĩ, kwahota gũkorwo acainithirio maratathi ma... gũkorwo endio maice. Na rĩu tondũ ma document ici ciandĩkĩtwo na kĩarabu rĩ, na Wanjikũ ndehota gũthoma amenye nĩ kĩĩ gĩkĩ aracaina rĩ, kwĩ agũkorwo athire agĩcaina na ũhoro ũcio ũgĩthira agĩtuĩka endirio e ngombo? No gũkorwo nĩguo tondũ rĩrĩa twahanana. Tondũ nĩkĩo ngũkũragia kana inyuĩ document icio nĩ mwacionire tondũ no nginya he document cia cainirwo, tondũ ona hĩndĩ ĩno ibandĩ cianyu ciretio gĩaku na gĩa na kĩa baba kĩa mami wao na kĩa baba wao-rĩ, no nginya harĩ document iria agĩcainire angĩkorwo inyuĩ mũtiacainire. Kũngĩhoteka acainire document ũguo ndaiguaga, endio e ngombo. No gũkorwo nĩguo tondũ rĩrĩa nyina akamuonia document ĩrĩa aneire hĩndĩ ĩrĩa arauga nĩ arakĩndeithia kũhang'ĩra Wanjikũ rĩ, ĩranĩrĩa atĩ nĩ passport rĩ, yandĩkĩtwo yothe na kĩarabu. Ndũngĩhota gũthoma yothe, kanyamũ ũngĩhota gũthoma no karatathi kamwe kandĩkĩtwo nĩ ka email tu, ĩmwe tu. No ĩno ĩngĩ yothe yandĩkĩtwo na kĩarabu, na ngwĩciria nĩyo yandĩkĩtwo to nĩyo, hĩndĩ ĩyo twathiaga kwa Bonavĩas nĩtwagiĩkire nginya ngĩthiĩ mũthigitinĩ wa Njamia nyone kana he mũndũ ũngĩhota gũthomera nyamũ ĩyo. Mwarabu ũrĩa ndakorire kana mũithĩramu anjĩrire nyamũ ĩyo ĩronania, tondũ anjĩraga ena ihenya, nyamũ ĩyo ĩronania kũrĩa arĩ na namba ya thimũ na namba ya nyũmba kũrĩa arĩ. na street ya kũrĩa arĩ Mm. no ma- nda- ndarĩ ũndũ ũngĩ anjĩrire Mm. tondũ ndĩ ũndũ ũngĩthomeka tondũ tũnamba tũhana tarĩ gũkunywo gũkunywo gũkunywo no rĩrĩa ndathire kwa foreign affairs Mm. ona nĩguo ndacokire kuona i- visa icio Mm. ikoragwo nginya ĩna rĩtwa rĩa mũndũ mbica ya mũndũ kuguo nayo wanjikũ nĩ different ĩyo ndĩrĩ nginya ĩyo mbica nĩ different nĩ karatathi kandĩkĩtwo no ndaigua atĩ ĩyo nĩ official Mm. Eh, Rĩu nginyagia hau ũkinyĩte gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wanahota gũgũteithia. Aca hatirĩ mũndũ rwari. Na rĩu ona gwa thirikari rĩ, ta rĩu nyonaga tũgĩthurana rĩ, thikũ ici tũrathura itĩ ithathatũ. Hena gĩtĩ gĩa president, hena gĩtĩ kĩa governor, hena gĩa senator, he kĩa women rep, he kĩa MP, he kĩa MCA. Icio nĩ itĩ cigana? nĩ nyingĩ nĩ nĩ ithathatũ mm, nĩ nyingĩ na representation ya itĩ ici ciothe rĩ hatirĩ ona kĩmwe kĩhotete gũkorwo nĩ wateithĩka hatirĩ ona kĩmwe tondũ ta rĩu ũngĩ- ũngĩrora ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ ndathiĩte kwa gathoni wa mũcomba rĩ, ũrĩa Red Defencer Defencer ĩ wa wa gũtangatha rĩ, nĩ aigaga atĩ nĩ arerwo atĩ nĩ araingĩrĩra wĩra wa ũtarĩ wake, atĩ nĩ arorio nĩ mũbunge ũcio nĩ wĩra wa mũbunge. No nake nĩ aingĩrire rĩ, ndahotire. No na ndathiĩte kwa nyoka bi rĩ, ũrĩa mahotete manyamũkĩrĩte rĩa mbere rĩ, kwa nyoka bi rĩ,

no tondũ guothe ndetagia namba yake ndaneana ahũrĩrwo hmm. ũhoro ũcio ũgakinya mũingĩ ũgakinya hau o hĩndĩ kwarĩ kwa mũiguithania hmm. no ũkaigua andũ makiuga atĩrĩ nĩ twenda namba ya ya mũiguitha ũkona andũ aingĩ nĩ marakũrĩa marenda kuona namba ya gathoni hmm. ũkarigwo marenda namba ya gathoni ya mũiguithania kumbe marakũhoya nĩgetha mahote kũnengera

Nĩ ndahota, mũka ngĩrora MC ũrĩa warĩ wa kũu nake nĩ ndamũnete na akanjĩra nĩ egũtwarĩra kabogo. Mm. Nake akĩnjĩra nĩ aremwo, agĩtigĩra mũtumia ũrĩa. Mm. Ĩĩ. Akĩnjĩra nĩ etigĩra, Akĩgĩkwĩra? akĩnjĩra nĩ aremwo na nĩ etigĩra. Ĩ nĩetigĩra? Ĩĩ. Aiguirwo nake nĩetigĩra? Nĩ etigĩra. Kareta ĩgũthiria atĩa? MC wa wa wa ũrarĩ kwa gaciĩ wa kĩhara wa wa gĩkani gaciĩ ward anjĩe nĩ etigĩra Kareta ĩgũthiria atĩa? ũrahotire gũkinyia gũkĩria makĩria hau Hmm. Eh. na akĩremwo na akĩga nĩ- ũcio naigie nĩ aremwo na ndehota Hmm. Eh, naigie nĩ kwĩingĩria thĩna-inĩ Eh? naigie nĩ kwĩingĩria thĩna-inĩ Hmm. Eh. rĩu we ũgĩgĩtigĩrwo wĩ wiki mũrigo oro ũguo ũkũrĩa ũrĩ o wiki ndĩna ngiro no wakwa ndĩ wika mwana nĩ athi nĩ agire nĩagĩthiĩ na akega na mĩaka mũgwanja mũgwanja na mĩeri mĩaka mũgwanja na mĩeri Eh, na ona gũtirĩ na mwenenia kũndũ angĩoneka aca. na gũkire na gũkĩgĩa nduma na gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũrĩ ndĩ ndaigua ũkũndeithie. Na rĩu itĩ ici tũgĩthuranaga cigĩteithagia nakĩ? Mũndũ atinde arĩte raini itĩ ithathatũ na gũtirĩ ona kĩmwe. Rĩu ũthĩnĩkĩte mĩaka mũgwanja. Mũgwanja tondũ he hĩndĩ twarĩ kwa mũiguithania rĩ, hmm. kwĩ andũ mahũraga thimũ hmm. makaiga kĩrĩa mũtumia ũcio augaga atĩ Wanjikũ agoka enda. Oh, aigaga agoka enda. Aigaga cia goka enda. Ka mutumia uyu ri watwarire wanjiku ri. Mm. Ni ari ki kahe ki kiria kahe grudge iyo ya nakuru iyo kania. Ni ta hakwa ndi handu turuga ko twi grudge nake. Mm. Kuo niguo ndigagwo ni ki gwathite na ni ki gwathire. Mm. Eh. Tondũ ona ingĩkora rĩrĩa ndathiaga hĩndĩ ĩyo ndathiaga kũmũria nĩgetha ahũre ahũrĩre agent wake wa Saudia rĩ, ndakora my cousin Mũga, Mũga nĩ amwĩraga, my cousin nĩ amwĩraga nyonaa Kamau, ndeto ĩno korwo ũtangĩnina ũhoro ũyũ ũthire ũrehe Wanjikũ. Reke itarĩ hĩ, ona niĩ ndũyũ nĩ ũrangia no nĩ kuga erute ho. Mm. Ĩĩ. Hey. Hey. Ĩĩ. Rĩu wĩigu- rĩu ũhoro ũcio ũiguaga atĩa ngoro-inĩ ũ- ũtũrĩte ũkuĩte mĩaka mũgwanja na nginya hatirĩ na mwene ni tondũ ona rĩu ũrĩa ndĩrakĩona ndirona handũ hena wanaheo mwĩhoko ũndũ ũcio nĩ ũndũ mũritũ, tondũ nĩwona ũtigĩirwo kana ka mĩeri ĩtandatũ, mwana ũcio nĩ anenehire, nĩ araigua athiĩ cukuru, ndagĩka ĩyo ge cukuru, ge standard two, nĩ araigua agĩthiĩ nĩ aretwo Peterson Kamau wa Wanjikũ, nĩ aranjũria how, njugaga nĩwe ma'am. Kwoguo ona ndoĩ nyina nũũ? Aca. Ĩĩ kweli mwana wa mĩeri ĩtandatũ ona ndangĩkorwo oĩ ũndũ. Ndoĩ. Tondũ ona nda agatigithirie hi na hi kuonga. Mm, Mũthenya ũcio athiĩ nĩguo agatigire kuonga. mm. Ũguo mwana ũyũ nĩ angiaga akĩnjũria, kwani mam, Ku- Mwana we atũrĩte ũĩ we nĩwe nyina. no nĩ amenyaga nĩ kũrĩ mamu wao tondũ nĩ onaga mbica cia mamu wao. Na nĩ onete andũ aingĩ magĩũka haha new idia, nginya akona ũngĩ akauga huyu amekaa kama mamangu, huyu anakaa kama wanjikũ. Nginya akarĩra. Ta mũirĩtu ũcio warĩ ndarerirwo nĩ gathuri wa Mũcoma wetagwo Winnie, ona nĩ arĩraga akauga ũcio nĩ mamu wao. Mm. ona wini nĩ mũira ũcio wa Kam- wa reto wa kameme Mm. aigaga nĩ egũthiĩ nake tũrĩganio mamu wao Mm. Eh, eh, karĩ ũhoro mũ- mũritũ atia. ona na rĩrĩa ndathire media kwa mbere rĩa mbere kwa njatarĩ Mm. nĩahũrire mu- midi mu- mũra warĩ warĩ wa mbere kũmũhũrĩra thimũ akĩmwĩra Akĩiga kota githĩ station ya neno cia gũthiĩ njata. Nĩ ũcio o ũcio mũtumia ũcio nĩ wahũrire. Ĩĩ nĩ ahũrire nĩ ahũrire mũ- mũ- ũcio watũ warĩ wa media tondũ nĩa- nĩ twamũrĩire namba ya nyina wa Kamau. Nĩ ahũ- ahũrĩrwo ndoyaga thimũ. Nĩ acokire akĩmũhũrĩra akĩhũrĩra mwana mwanake ũcio. Akĩmwĩra akĩmwĩra niĩ tũrĩ a- tũrĩ a njata na nĩ ũĩ ũhoro wa Lilian. akiuga ĩ we nĩoĩ nĩamũ- ndaregaga nĩ ndamũtwa we nĩaigaga nĩamũtwarire ndaregaga ndamũtwarire Mm. aca nĩaigaga nĩamũtwarire akiuga ĩ rĩu acokire akĩmwĩra atĩ "Kĩrai- ĩrai mũtumia ũcio athiĩ kũrĩa kũnene atĩ ĩyo no mi- nĩ kũu nokuo angĩthiĩ Mm. nĩathiĩ kũrĩa kũnene Mm. na ũcio Ndahe- Mm. na wacio amera Mm. ũguo onao magĩkinywo hau matecokire nginyora Makĩa- ona ndamahũrĩra Mm. matecokire kuoya thimũ yakwa Mm. Lilian ma- ndaheana marĩtwa mothe ma Lilian me mothe tondũ rĩngĩ nĩ e mũndũ wĩ kũu Middle East angĩkorwo rĩngĩ oĩ mũndũ ta ũcio ona gũtuĩka rĩngĩ nĩ magĩthiaga kũu magagĩcenjia marĩtwa angĩkorwo e muoyo no ngwĩhoka e muoyo nĩguo niĩ nĩhũkaga e muoyo Mm. etagwo Lilian Wanjikũ Kamau Lilian Wanjikũ Kamau na ndarĩ igego rĩrĩ rĩmwe rĩa mbere rĩrĩ rĩa mĩote rĩrĩ rĩmwe ĩĩ na rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩenyũku hanini Mm. ĩĩ mũkuhĩ Mhm. ĩĩ mwerũ kana ũ- mũndũ ũ- ũtarĩ mora ti mũirũ Mhm. ĩĩ mũtungu mũkuhĩ Mm. Eh. Ndiria nwa njikũ kamwe. Koguo we ũngĩkorwo na ũng- ũ- ũngĩmenya mũndũ ta ũcio ũmwĩre mamu wao nĩ aramwenda Ndarĩ igego rĩrĩ Mm. na magoma make nĩ marĩ menjeku ma mũico Mm. mũno. Mm. Eh. Koguo ndangĩriga. Mm. Na arĩ na ga- gacika haha. Mm. Eh. Tũkwĩhoka Ngai na angĩkorwo niĩ ũrĩa njĩtĩkĩtie gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai, na ona ũmũthĩ ndona wĩna thayũ tondũ nĩ njũĩ ũndũ ũyũ nĩ wanakũgia nginya ũkarwara, ũgakorwo nginya, ngwĩciria ona nĩ ũthiĩte ũkĩrekereria tondũ he hĩndĩ ũtarĩ mwega wee. kũgio- kũgio nĩ mwĩrĩ nginya afya ya mwĩrĩ o itangĩahotire kwaria nginya afya ya mwĩrĩ ĩrarĩ njũru biũ koguo nĩ nĩ ngwenda mũiru nguo nake oke hanini amba ũngeithie Eh, ta twĩre era mwĩroreri marĩtwa maku mothe nĩgetha tũthiĩ na mbere ah, mwĩroreri marĩtwa makwa njĩtagwo nyina wa kabura kana ruci mũthoni wa ndũng'ũ niĩ nĩ niĩ mũiru ũrĩa ũcokete wa cikũ na mwana ũcio waiguire ũiguĩte ũrĩte wĩtagwo Lilian Wanjikũ Kamau, reke njuge ndĩ nyina mũnini, na nĩ mwana twendete, nĩ mwana wakoretwo agĩtũkenia, nĩ tondũ Wanjikũ ndarĩ maũndũ maingĩ, ndarĩ haro, arĩ mwana mũhoreri. Reke njuge nĩ twahutirio, nĩ tũhutĩtio mũno nĩ kũra kwa Wanjikũ, nĩ tondũ kuma hĩndĩ ĩrĩa athire Saudi, ngoro citũ nĩ ciatubire na tũkaiguaga nĩ kũrĩ kĩndũ kĩmwe gĩtũtigĩte nĩ tondũ Wanjikũ arĩ kĩga gitũ twendete mũno. Rĩu kwa ũndũ ũcio ũhoro wakinya hau ithuĩ nĩ tũikarĩte twĩhokete atĩ Ngai nĩ egũtũteithia kũringana na kũrĩa guothe tũgerete na maũndũ marĩa mothe tũkoretwo tũkĩgera kũrĩ mo, kũgera mwana ũyũ witũ, tondũ ona he hĩndĩ mũirũ ũyũ wakwa arwarĩte mũno, ona he handũ akinyire nĩ ũrĩa atoretio nĩ ndwari, ngĩta mũthuri wakwa nĩ tondũ mũthuri wakwa nĩwe ũcokete mũthuri wake, na akĩmwĩta akĩmwĩra nĩ ekũmũtigĩra ciana, nĩ tondũ onake nĩ akinyĩte handũ. akona ta atangĩhona. Kwa ũndũ ũcio ona ithuĩ nĩ tũkaigua kũra kwa Wanjikũ nĩ gũtũhutĩtie mũno na tũkaigua rĩngĩ nĩ tũiguaga ngoro citũ ikĩũrwo nĩ thayũ twaririkana mwana witũ. No nĩ tũrehoka Ngai nginyagia hau tũkinyĩte na tũkamenya mũthenya ũmwe we nĩ ũrakĩa Wanjikũ no agatuma na thutha. Tũhoithiei na mũtũhoere mũno makĩria nĩ tondũ ithuĩ twĩ ta bamĩrĩ ya Wanjikũ... nĩ twanyitirwo nĩ kĩeha nĩ tondũ twakorereirwo nĩ ũndũ tũterĩgĩrĩire. Nĩ ũndũ ũcio Ngai wa mũra amũrathime mũgĩthiĩ na mbere na gũtũhoera. Na mũndũ ũngĩkorwo na information ya Wanjikũ kana akorwo aiguĩte kamũgwetwo, please nĩ tũrahoya mũtwĩre nĩ tondũ ona namba yakwa ona niĩ no ndĩmũhe nĩgetha mũngĩaga kũnyita ĩno ya mũirũ wakwa ona yakwa no mũnyite nayo.

rĩu nake nĩ akoretwo arĩ ũteithio witũ mhm, Ĩĩ, nĩ nĩ ageretie atũteithĩrĩirie- kũmũhang'ahang'ĩra ĩĩ, nĩ atũteithĩrĩirie mũno Mm. Ĩĩ, Mm. ĩĩ, nĩ mũ- nĩ- reke tuge nĩ wa bata Mm. Ĩĩ, okay koguo we nĩ ageretie harĩa angĩhota ĩĩ, nĩ ageretie harĩa angĩhota Mm. Ĩĩ, okay ĩĩ, good tũkuga atĩrĩrĩ ĩĩ, eh, gatagatĩ ka maũndũ mothe rĩ ĩĩ, kaba kwĩhoka ngai ĩĩ, noguo Kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ ũrĩa wĩhokaga mũndũ. Nĩguo nĩguo. Ta rĩu he ũndũ wandakaria mũno ndaigua ndakarĩte mũno. Mũndũ athiaga akara raini agathurana itĩ icio. Devolution yokaga nĩgetha ĩkinyĩre nginya Wanjikũ kũrĩa mashinani. Nĩkĩo gũkamĩrĩria MCA, ũkauma kwĩ MCA ũgathiĩ kwĩ MP, ũgathiĩ kwĩ Women Rep, ũgathiĩ gwĩ Senator. wathi kwĩ gavana ĩĩ mathiĩte ũguo nginya gwĩ president ĩĩ koguo hatangiuma harĩa thĩ tondũ ti andũ othe mangĩhota gũkinyĩra wabici ya igũrũ ĩĩ no kũrĩ andũ arĩa mangĩhota kũmateithia Ĩĩ. kũmanyita guoko ĩĩ na rĩu ũndũ ũyũ ti ũndũ mũhũthũ ĩĩ mwana kũra mĩaka mũgwanja na mĩeri ĩĩ nĩ kwagire njĩra ĩĩ na rĩu mami wao nĩ akinyire mũico na nĩ ĩĩ hagire nginya mũndũ thirikari ĩngĩhota kũrũgamĩrĩra ĩĩ nĩguo ona mũtumia ta ũyũ watwari- watwarithirie mwana ũyũ ĩĩ yani nginya thirikari ndĩngĩhota kuona mũtumia ũyũ ĩĩ aheane ũrĩa atwarire mwana ũyũ Ĩĩ. gũkĩmenyeke kana mwana ũyũ nĩ kwendio endirie ngombo ĩĩ kana nĩ agakĩoneka ĩĩ kana ndagakĩoneka ĩĩ kana nĩ agĩtũraga nĩ akĩrĩ wĩra kana Ĩĩ. ndakĩrĩ wĩra ĩĩ ũhoro ũcio wothe nĩ wagire njĩra. Kwoguo niĩ ndĩrehoka mau mothe mangĩrema rĩ, reke tũthiĩ wabici ĩrĩa nene. Nĩ ndũĩ kwĩ hinya wabici ĩrĩa nene? Kana ũkuona atĩa? Tũingĩre wabici ĩrĩa nene tondũ ici cia gũkũ thĩ ingĩkĩrema rĩ, nĩ ũndũ wa gũkĩambata igũrũ. O ta ũguo ndaiga. tondũ obici cia gũkũ thĩ nĩ cikĩremete, ithuĩ tũkwambata obici ĩrĩa nene. Jehova we mwene nĩwe ũgũthamaka na mũirĩtu, ũndũ ũyũ nĩ ũkũgĩa na njĩra na no nginya tũmenye ũrĩa Wanjikũ athire, Wanjikũ e muoyo kana ndarĩ muoyo, tondũ niĩ ndĩrehoka andũ arĩa matarĩ hinya, andũ arĩa matarĩ kĩene, Ngai nĩ amacayagĩra. Hinya wa thĩ nĩ mbeca na mũndũ no age mbeca, mũndũ no age hinya ũcio wa thĩ. no mũndũ ũrĩa ũroraga na igũrũ. Ngai we mwene ena hinya na ũhoti. Kana nĩ maũndũ mekagwo kana mbeca igaitwo nĩ getha ũhoro ũyũ ũgĩe na nduma. Ngai ena hinya na ũhoti wa kũguũrania maũndũ mothe, na ũndũ ũyũ no ũka wĩguũranĩrie. Kĩrĩa gĩothe kĩanakorwo kĩ nduma-inĩ, Jehova nĩ okĩte. Na ndĩrehoka mũthenya ũngĩ tũkuoya, tũgũkorwo tũkĩmũhe ũhoro wa Wanjikũ na ũhotani wa Jehova. Kwoguo Ngai amũrathime, Ngai amwĩke wega nginya mũthenya ũngĩ. Sasa eh, wetagwo atia? Kamau. Wetagwo Kamau Peterson. Peterson eh? Mm. Nataka nitafute mamangu. mwana ũyũ wĩkaraga atia? mwana ũcio arĩagia ũũ nĩ gĩthurumo tondũ Tene nĩ gĩthuri Mm, tondũ rũĩ goraga tiongire mm, Aya. athiĩte na mĩeri ĩtandatũ mm. kũu gatigithirie hi na hi

na nĩkĩo njũkire gũkũ itũra rĩa Kĩrĩenye, ũyũ nĩ my cousin na ũndũ ũyũ nĩ njũĩ nĩ ũkoretwo ũmũgiĩte ihinda iraihu mũno, tondũ Wanjikũ athire baba wao e muoyo, baba wao agĩkua, Wanjikũ arĩ ona kũu, mwana ũyũ atũraga na thĩna mũingĩ mũno, ndoĩ nyina, nĩ mbica onagio.

Mm. agĩthiĩ eh, eh. koguo agĩthiĩ nĩ akoretwo aikarĩte ta ihinda rĩigana atĩa kuma ime cukuru Mm. nĩ aikarangĩte wa tũkwĩhoka ngai nĩ ekũgĩa na njĩra na we wanjikũ angĩkorwo nĩ- nĩ ũratuona harĩa ũrĩ ũringwo nĩ tha cia mũciari na cia mwana waku na hangĩkorwo rĩngĩ hena mũndũ ũngĩkorwo akĩmũmenya akĩmenya kana akĩmenya rũgano rũrũ no amũkinyĩrie, na mũndũ ũngĩkorwo akĩmenya thĩna harĩa ũngĩkorwo ũrĩ, tondũ ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũkoretwo ũgiĩte my cousin mũno, athiĩte obici ciothe gũtirĩ kũndũ akoretwo akĩona njĩra, gũtirĩ kũndũ kũgĩte ũteithio. na nginyagio ndagĩka ĩno ndoĩ mwarĩ kũrĩa arĩ, na ona gũtirĩ rĩu mũndũ ũĩ, gũtirĩ ona kĩrĩgĩrĩro tiga o kĩrĩa tũrehoka Ngai, ũguo Ngai akũrathime na Ngai agwĩke wega, na ngwĩhoka nĩ tũgacokia ngatho hĩndĩ ĩrĩa tũkonana na Wanjikũ e muoyo agĩcoka bũrũri ũyũ wa Kenya.